Salam hormatly Kakelli Humalt. Şu gürleşigi kabul edip geleniz üçin köp sag boluň. Siz gysgaça özüňiz barada aýdyp berip bilersiňizmi? Sagja bol Döwran. Şu wagt biz University of Pennsylvania da trassada. Örän oňat gün. Men. özüm barada aýtsam, Kakyýelli Hommalow, Murgaply. Iki müň üçünji ýylda Mary türkmen türk mekdebini gutardym. Ondan soň Türkiýede Gaziantep uniwersitetinde medisina fakultetini gutardym. Iki müň on birde, iki müň dört, iki müň on bir aralygy ýedi ýyl Türkiýede Medical School okadyk. Ondan soň o taýda Türkiýede asistanlyk sistematy diýilýär. Medical school gutarandan soň spesialnost belli bir bölümde treýning geçýäňde türkmençesi näme bolýar? Iş tejribesi ýaly. Iş tejribesi. Anesteziologiýa dört ýyl. Şoňa başladym asistanlyga.

sentýabrynda bir Hill Research wolontýrlyk observership externship da edip, iň soňunda iki müň on bäşde bärde Filadelfiýada Mercy Catholic Medical Center diýilýän gospitalda iç kesellerine kabul aldym. Geçen hepde iç Get Internal Medicine Residencyni gutardym. Indi iç keseller spesialisti diýip kabul edilýär Merkede. Ýene birki aýdan bord ekzameni bar iç keselleriniň. Şony almakçy. Şular ýalyrak. Sanamyzda näçe ýyl bolýar? Obşi
ýedi ýyl medical school, üç ýyl residency training, on ýyl. Research research ofisialyny girenok ýöne olam hawa iki müň on bir den on alta çenli giderdi bäş alty ýyl bäş alty ýyl şo taýda hawa indi on alty ýyl on alty epesli bar ýaş otuz üç paşti ýene ýene dowam birki üç ýyl dogry.
Ýaňy internship, externship zat diýdiňiz şolar barada gepleşik aýtara. Externship men ilki gelemde anesteziologiýa tabşyrdym, research-da etdim, ekzamenleri aldym bärde. Ondan soň birinji bärde girmek kyndy eger daşary ýurtda uniwersiteti gutaryp gelip bärde rezidensiýa girmek it's very competitive. Sebäbi amerikalylaryň öz medinstitutyň gutaranlary bilen ýaryşýaň, daşary ýurtlular bilen ýaryşýaň, amerikaly bolup daşary ýurt bärde uniwersitetden medical school-a girip bilmän, daşary ýurtlarda medical school-a gidip bärde rezidensiýa girjek bolýanlar bilen ýaryşýaň. Oň daşyndan hindistanly, pakistanly, hytaýly, latin amerikaly gaty köp adam tabşyrýar. Şolar bilen ýaryşýan anesteziologiýa has iliki branşlara görä azajyk girmek kynrak daşary ýurtly bolsaň. Sebäbi available position az we alýan programmalaň available seats is limited. Deme birinji ýyl bolmady anesteziýa. Bir kiçi şu ýerden intervýu aldym. Ýöne match sistema diýip bir sistema bar. Sen interwýu eden ýerleňňi rank edýäň, isleşigiňe görä birinji, ikinji, üçünji ýer diýip. Seni interwýu eden gospitller seni rank edýä. Onnoň şoňa görä eger. Rank etmek hem ýokaryk çykarmak. Hawa, neme, türkçesi terjih bolýa, türkmençesini toşşa. Saýlaw. Saýlaw owazy belleýäňda men şuny birinji ýerde şuny şu gospiteli isleýän ikinji ýerde bu gospiteli işlik isleýän üçünji ýerde bu gospiteli isleýän diýip indi gospitellerem seni saýlaýar şular ýaly Dogry men edil Döwran kakylla görä biz ony has gowy gördük diýä ondan görä seni hawa seni ýokarda goýýalar meni aşarakda goýýalar ondan eger seň rank listiň bilen gospiteliň rank listi örtüşse match bolýaň. Düşündim. Şo birinji ýyl mäç bolup bolmady. Ondan indiki ýyl mäç boldy. Dogry.
Soň indi Amerika uly da, üç ýüz elli million töwerek adamy bar. Bu ýere gidenem hassahanalar bar. Soň bärde-de indi sizem aňsat däl-de, sizem gaty känem däl-de seretsek. Näme nädip kyn girmek, işe girmek? Assistanyňa girmek, rezidensa girmek. Indi siziň şu wagtky karýeraňyzdaky ýere girmek. Hä, şu wagtky
şu wagtky ýere ýetip gelmek nähili kyn ýeri? A. Eger eger medinstituty ýa-da uniwersiteti gutaryp bärik geleňden soň eger ekzamenlerini alsaňam doktor bolup işläp bolanok. Doktor bolup işlemek üçin bärde postgraduate training ýagny residency training etmeli. Bolmasa sen ştatlardan medical license alyp lisenziýa berenoklar saňa. Şoň üçin rezidensiýni etmän doktor bolup işläp bolanok. Amerikalylar üçin hem şolar ýaly. Bular bärde medical school-y gutaranlaryndan medical school döwründe ekzaminleri berip başlaýarlar, gutaranda ähli ekzaminlerden dynan bolýarlar. Ondan soň. Olar hem rezidensi etmese doktor bolup işläp bilenoklar. Sistema şolar ýaly. Hä, dogry.
Sistema kynlaşdyrylandyr az. Hawa. Birem bir topar ekzamenleri bar. Ol bir United Medical License, United States Medical Licensing Exam, USMLE. Olaryň hem bir topar stepleri bar. Birinjisi step one, ol pre-clinical course-lardan, ýagny basic sciences, patologiýa, anatomiýa, farmakologiýa, fiziologiýa, mikrobiologiýa şular ýaly sapaklardan ekzamen bermeli. Amerikada köplenç bärde medical school dört ýyl, ýöne ondan öňürti bakalawr derejesini almaly. Şol bakalawryňy alýaň, ondan medical school-a girýäň. Birinji, ikinji ýylyň pre-clinical course-lary görýäň, ýaňky aýdan sapaklaryny we ikinji kursuň soňunda USMLE step one-y berýäň. Step bir, birinji. ekzameni berýäň. USM ýaly näme bolýar? United Merc United States Melcred Licensing Exam. Okey. Ondan soň üçünji kursda bärde klerkshiplere başlaýarlar, stažlara. Üçünji kursda esasy stažlar, bu uly stažlary berýärler. We üçünji kursuň do soňlaryna dogry step ikiň clinical knowledge diýip ekzameni bar. Step USMLE step two clinical knowledge. Şony berýärler. Ondan soň ýene biri bar. Oňa clinical skills diýilýär. Onda-da seň nähili physical exam-y nähili edýäň, hassalar bilen gepleşip bilýärmiň iňlis dilinde we olaryň derdini diňläp, dogry diagnoz goýup bilýärmiň. Ondan ukyplaryň, clinical ukyplaryňy barlaýar. Dogry.
Onnoň şol ekzamenleri bermeli. Amerikany gutarsaňam, daşary ýurdy gutaryp gelseňem. Şolara bermän, rezidensi ekzamen, rezidensiýa dokumentleňi tabşyryp bolanok. Rezidensi diýeňiz-ä, Şu ýaňky atrap, atrabotka diýilýän ýaly-la, hany, treýning. Diýelim, meselem, men iç keselleri isleýän bolsam, iç kesellerine tabşyrýan, rezidensiýa. Üç giremden soň üç ýyl iç kesellerine rezidensi treýningi görýän, rezidensi. Ýany bul oturyp sapak dälde. Sen doktor bolup işläp öwrenýäň, iş üstünde, tejribe. Dogry. Üç ýyldan soňam
gutarýaň, bord ekzamenini bereňden soňam iç keselleri spesialisti bolup özbaşdak hiç kimiň superviziony bolmadan öz-özüňde işläp bilýäň doktor. Öz ofisiňi açyp bilýäň.

Şu günler näme edýäňiz? Şu günler iki hepdeň iç keselleri rezidensyny gutardym, internal medicine residency. Indi iýulyň birine bärde Filadelfiýada Templ uniwersiteti diýip bir uniwersitet bar. Şo taýda anesteziologiýa rezidensyna başlaýan. Ýene üç ýyl.
Dogry. Templ uniwersiteti niräkdedi?
Filadelfiýanyň demirgazyk tarapynda uly bir uniwersitet, olaň Medical School-y bar. Gospitall gaty uly, iň uly, Amerikada iň uly, birinji, iň köp öýken transplant edýän merkez, trawma merkezi, uly ýanyk ýunitleri bar, burn unit. Uly bir uniwersitet.
Dap şu medisina Amerikadaky medisina sistemasynda orun almak üçin indi umumy aýtsak näçe ýyl sarp etmeli? Ol näçe ýyl bilim almaly? Näçe ýyl bilim almaly? Häzir Amerikada Amerikanyň sistemasy bilen gürrüň bersem bärde on birmi on iki ýyl okaýarlar öýdýän şeýle on iki ýyl. Indi oldu. On iki ýyl. birinji klasdan başlap, ondan gutaraňdan soň dört ýyl bakalawr, on alty ýyl, amerikalylar köplenç medical school gutaran badyna ýerleşýärler, rezidensiýa. Diýelim, iç keselleri boljak bolsaň, on iki plýus dört plýus üç ýyl iç keselleri näçe boldy? On dokuz ýyl boldumy? Eger sen kardiolog boljak bolsaň ýa-da onkolog boljak bolsaň plýus üç ýyl, ýigrimi iki ýyl.
Ýigrimi iki ýyl bu güýçli.
Güýçli, ha. Güýçli. Ýigrimi, aý ömrüň ýarysyny okuw. Näme üçin beýleka? Bilmedim. Medisina gaty giňiş bir ylym.
Sen a, hawa, jogapkärçiligi köp, sen adamyň durmuşy bilen iş salyşýaň. Hawa. Bir ýalňyşlyk etseň, pasient ölüp bilýär. Hawa. Jogapkärçiligi uly. Onnoňam diňe sen, hany, iň soňunda bir spesialist bolup çykýaň welin ýöne şol öz ugruňda işlejek bolsaň, Ynham sen diňe öz ugruňa degişli keseller bilen däl-de, eýleki adamyň tutuş ähli organizmasyny bilmeli, fiziologiýasyny bilmeli, onnoň seň berýän dermanyňyň başga keseller üçin alýan dermanlar bilen aragatnaşygy barmy, ýagny çuňňur. Informasiýa gerek da işiň etmek üçin. Bilim gerek hawa.
Ýa hawa. Amer siz daşary ýurtdan gelip zat etdiňiz. Ilki Türkmenistandan Türkiýä ötdüňiz, Türkiýeden hem Amerika. Da Amerikanyň özi özi hem girmesi kyn bir ýer. Öz öz ýurtlarynda. Siz daşary ýurtdan gelip bäriniň medisina sistemasyna girdi girdiňiz şu wagt. nähili boldy? Kynçylyklar nämedi? Ilki gelemizde ekzamenden men birinjisini step biri beripdim, step ikiň clinical knowledge-ni beripdim gelmänkäm. Bärde men Englewood diýip bir gospitala, New Jersey, North Jersey gospitala gelip, soň anesteziologiýa, critical care bölüminde. She research it them blood with medicine hakynda. Eý ilki gelen badyňa bärde as rezidensiýa girmek üçin brak kabul edilen daşary ýurt uniwersitetlerden nemäň bolmaly medical school diplomaň diplomyň gerek. Olam prestižny bolmaly. Hemme uniwersitetler kabul edenoklar. SNG döwletleriniň köp uniwersitetleri kabul edilenok diýip bilýän men bilişime görä. Medical school transcriptiň bahalan gowy bolmaly. Mede medical schoolda do e, e, okan döwrüň. Hawa. Üç e, şu ekzamenleri bermeli. E, Stänki diýenim step 1, step 2, step 2 iki görnüşi bar, birem step 3. Ony bermeli. E, Ondan soňam e, seň e, dean's letter diýip bir zat bar. Seň okuwyňdaky dekanyňdan, medical school dekanyňdan Recommendation letter almaly. Seň hakynda Maslahat bermeli, maslahat. hawa. A, şul, ýo, neme da, näme diýilýär şoňa? E, seň hakynda e, di, di, Häsiýetnama. häsiýetnama ýaly, Hawa, detail. häsiýetnama, hawa. E, ondan soňam e, American doktorlardan recommendation letter gerek.
Bärdäki doktorlardan. Bärtäki doktorlardan. Onda sen aňyrdan türkiýäni gutaryp gelip, e, diňe seň Dean's letter-iň bir ekzameniň bar, bir hem diplomyň bar. Olar ýetenok. Ýetenok. Bärde seni özüňi tanatmaly. Research etmeli, medical, American medical sistemasyny azak denek bilmeli, diliňi güýçlendirmeli iňlisçäň, tejribe, ýagny adamlar bilen günlük temalarda, sport barada, politika barada, taryhy barada arkaýyn gepleşibilmeli, öz medical nemeleň hakynda diýelim bir article publish edildi, şony discuss edip bilmeli biri bilen bilýäňmi? Hawa. Şo zatlar nyň özüňi tanatmak, Umumy bilim bolmaly. Hawa, şol diliňi edem etmek, iňlis diliňi azajyk çuňlaşdyrmak. ondan soňam Medical field özüňi tanatmak, networking, publications eden ylmy işleňňi nemelerde žurnallarda prestižni medical žurnallarda çap etmek şu zatlary etmeli. Olar mümkinmi? Mümkin, mümkin. Ýöne ol hemme zat özüňe bagly. Häzir meselem özüň passiw bolup research edip ýören bolsaň,

Buram American Clinical Experience gerek. Köp bölümler, köp uniwersitetler US Clinical Experience isleýärler. Sen eger okuw gutaryp gelip bärde staž edip bolanyň aňsat aňsat. Aňsat stažym edip bolanyň. Staž, sebäbi näme üçin? Sebäbi uje sen student däl. Bärde studentler üçin liability insurance gerek, malpractice. Seň medical, seň öz okuwyň, uniwersitetiň, sen staž edip ýörkäň, Eger hany seň student sebäpli bolup biläýjek her hili negatiw zatlar üçin strahowaniýa töleýär gospitallara.
Sende ýok şol.
Uje sen medical school gutaran. Hiç kim tölänok saňa ony. Ondan eksternship diýip bir zat bar ony edip bilýäň ýöne olam pully. onda-da kän hands on experience bolanok, onda-da supervision bolýar, bir doktoryň aşagynda işleýäň. Aý, karoçym, umuman, şu ýerde, eger daşary ýurtly bolup, bärde sistemasyna girmek üçin iki-üç ýyl gerek iň azyndan, bärde dişiň, biliň guşap, Ylgamaly la. Ylgamaly. Bolmasa kyn. Indiki soragym soraýyn. Türkmen tagamlarynyň ýürek kesellerine täsiri nähili? Ýürek keselleri türkmenlerde statistiki taýdan kän on ýaly neme ýok. Informasiýa, maglumat ýok internetde. Ýöne biziň bilşimize görä ondan-mundan eşitýäň, aý pylanyň kakasy tarapa taýyn gidipdir, ol gidipdir, bul gidipdir. Ýürek keselleri dünýäde iň köp ölüm sebäplerinden biri. Esasan hem sudden death diýilýär. Esasan hem ýaňky tarpa-taýyn ölümleriň number one sebäbi. Aý, Risk faktorlary nämeler üçin ýürek keselleri üçin erkek jynsynda köp bolýar, aýal jynsuna görä? Çilim çekýänlerde köp bolýar. Eger seň dawleniýaň erbet dawleniýaň bar bolsa risk faktor. Şeker hassalygyň bar bolsa risk faktor. Obese bolsaň ýagny çişik bolsaň risk faktor. başga näme inaktiw bolsaň ýagny köp hereket etmeýän ozan fiziçeski aktiw bolmasaň risk faktor durmuşyňda köp stres bolsa risk faktor buram eger sen seň maşgalaňda esasanam birinji derejeden maşgala agzalaryna ýürek keselleri bar bolsa. Ol risk faktor. Biram diýeta, biziň diýetamyz risk faktor türkmen tagamlary. Türkmen tagamlary. Biz ýa awa ýagly ýüzli iýýäs, gögönem iýemzok. Awa. Esasan hem Mary Ahal taraplary şon ýaly. Lebap Lebap Daşoguz tarapda köpüräk salat zat iýilýär. Bizde olar ýaly kän zat ýok. Ähli naharlarymyz etli ýagly. Etli ýagly bolsa-da holesteroluň köp bolýar. Olam risk faktor. Holesteroly nädip açyklap bilersiň?
Holesterol bolsa wara hem ganyňdaky ýag bukdary adamyň organizmi üçin ýag gerek. Hawa.
Ýöne oň
ýagyň bir topar görnüşi bar. HDL diýilýäni. Gowy ýag görnüşi, LDL diýilýäni, erbet ýag görnüşi, birem trigliseroids we olam ýani ýagly ýüzli köpüräk iýseň trigliseroidiň ýüksek bolýar. Ondan şu esasan hem trigliseroid we LDL kolesteroly ýagyňda belli bir mukdardan ul ganyňda belli bir mukdardan uly bolsa, onda sen ol damarlaryňda aterom plaklar diýip zat bolýar, lipid şol

Eger sen obeez bolsaň kilo bermeli. Azajyk dieta saklamaly. Eger sen inaktiw bolsaň köpräk eksersaýz etmeli. Minimum otuz minut hepdäň dört güni rekomendować edilýär. Çilim çekýän bolsaň çilimi taşlamaly. Başga eger durmuşyňda stres köp bolsa stres bilen

Derman. Dawleniýaň dermanlary bar bir topar. Hawa. Şeýle
meselem sorasam-da, şu görnüş naharlardan uzak duruň diýseňiz, nähili aýdyp bileris? Ýagly ýüzli zatlardan uzak durmaly. Holesterol esasan etli önümlerden we süýt önümlerinden gelýär. Ondan
et bilen süýt. Ýöne gerekmi ol? Olar gerek.
Hökman ýüze getirýän bolmagyňa gerek ýok, ýöne her gün et iýmegiňe-de gerek ýok, iki wagtyna. Eger et iýseňem, gyzyl etde ak ete görä köp bar holesterol. Bif iýenden, göläň etini iýeniňden towunyň etini, towuň etini az, ýeňilräk bolýar. Ondan ýagly alanyňdan, et alanyňdan lin et, diňe Türkmençede jylket diýilýär. Hawa. Şony alyp iý. Jylkada-da baý ete ýag. Hökmany suratda iç ýag goşmaga gerek ýok. Dogry. Onnoňam margarin ulanmaly däl. Zeýtun ýagy peýdaly. Balyk iýmeli, balykda omega three fatty acid-ler bar. Ýürek üçin peýdaly. High fiber bolan zatlary iýmeli, köpräk nohut.

Dogry. Şular ýaly zatlary köpräk iýmeli. Başga gyzykly bir sorag. Amerikada doktorlar näçe gazanýar diýip soraýyn.
Doktorlar ýagny olar otuz, otuz bäş ýaşyna çenli minimum okaýarlar. Treýning. Ondan soň eýleki gener, general population-a görä olaryň aýlyklary gowy bolýar. Eger spesialist bolsaň, treýningi gutaran bolsaň, Minimum ýüz segsen müňden başlaýar, eger hirurg bolsaň, alty ýüz, ýedi ýüz müňe çenli gidýär. Anesteziologlar. Ýüz segsen müň dollar. Ýüz segsen müň dollar ýyllyk bul. Ony ikä bölmeli, tax-dan çykdy. Nalogy zady bilen. Nalogy zady bilen aýyrsak. Umuman, doktor bolup ýetişseň, Amerikada trained doktor bolsaň, finans ýagdaýdan kän kynçylyk çekeňok, okuwyň gutarandan soň. Ýöne ençeme ýyl wagtyň.
Hawa ýöne köp köp köp ýyllaňňy okap geçirmeli bolýar. O ýerde derejä ýetmek üçin. Soňky ýyllarky meselem her ýylam muň bahasy köpelýändir. Ony demä görä üýtgeýä işte inflasiýa görä her ýyl ýöne işte pediatrlar azrak gazanýa da internal medicine daktarlar olardan köpräk gazanýa psikiatr azrak gazanýa. anesteziolog köpräk gazanýar, kardiolog köpräk gazanýar, eger ginekolog bolsaň köpräk, eger nerwohirurg bolsaň has ol has köpräk, plastiçeskiý köpräk gazanýar. Ol nol degmesine görä. Näçe aralyklaryn aýtsaň. Ol üýtgeýär, seň tejribeňe-de görä bolup bilýär. Ortalama men anesteziologlar üç ýüz müň töweregi bile başlaýar diýip bilýän, ýalňyşam bolup biler. Üç ýüz müň bir ýylda. Ýyllyk üç ýüz müň gutaraňdan soň. Ondan şolar ýalyrak, ýagny okuwyňy dynandan soň adam az-a däl, hawa, az-a dä welin, ýöne şu derejä ýetýänçäň, wagt, pul, finans ýagdaýdan gide-te otuz bäş ýaşyňa çenli okamaly bolýaň-da. Dogry.
Indi daşary ýurtda-da şu wagt birgiden öz ýurtdaşlarymyz, okap örendirler, dostlarymyz, doganlarymyz, jigilerimiz. Olara, meselem, olara maňa höwes edýän hökman Amerikada däl, indi, meselem, Belarusda okap ören bardyr, Türkmenistanda okap ören bardyr, Türkiýede okap örenler bardyr. Olar hökman Amerika çagyrmak däl-de, olara meselem indi her kimiň öz karýerasy bar, her kimiň öz ýoly bar. Öz medisina zadyňyzda, tejribeňizde-de şu wagt ýaşyňyza çenli şu taýdaky tejribeňiz bilen şolara nämeler diýmek istersiňiz? Olar hem öz ýoluny çyzmalylar. Tejribesi ýok, belki bir mol zady ýok, näme diýilýär, mentory ýok. Medisinada medisina ýaman çuňňur ylym. Eger bölümiňi gowy saýlamaly, haýsy bölümde neme spesialist boljakdygyňy. Türkmenistanda okuwa girmänkäň onuň belli bolýar. Bärde olar ýaly däl. Daşary Ýewropada da on ýaly, Amerikada da on ýaly. Ilki gutarýaň, General Medical Education görýäň, ondan soň belli bölümiňi ondan soň saýlaýaň. Hawa. Eger bölümini men Türkmenistan barada däl-de, daşary ýurtlardaky, Ýewropa ýa-da gidet Orsýetde-de şonuň ýaly, ilki okaýaň öýdýän, ilki General Medical Education görýäň, ondan soň saýlaýaň bölümiňi. Bölümiňi gowy saýlamaly, saýlan bölümiň. hakynda köp zat bilmeli, özüňi eýlekilerden tap özüňi tapawutlandyrmaly eýlekilerden, öz dost-ýaryňdan, bölümiňde okaýan klasdaşlaryňdan özüňi tapawutlandyrmaly, olar iki sagat okaýan bolsa, sen üç sagat okamaly, soňky çykan žurnallary, soňky çykan publication-lary zady up to date bolmalylar, hawa yzarlap görmeli. Buram işeňňir bolmaly. Ors dili staža gidýäň-ä. Iň gir sen git, iň gir, iň gir sen çyk. Diýsinler, Eý, şul oglan ýa-da şul gyz ýaman işeňňir. Şo taýda work ethic örän köp rol oýnaýar-da. Sen işeňňir bolsaň, ynamdar adam bolsaň, buram edýän işiňi hakyny berseň. jogapkärçilik duýgusy bolsa biram persistent ýagny feýl bolmakdan gorkmaly däl. Ýykylmakdan gorkmaly däl. Gork gorkmaly däl.
Birinji gezekde success bolman biler. Ikinji gezek. Köp adamlarda şon ýaly-la. Üstünlik derrew gelenok. Bas beýsbolçylar bar-a. Şolar elli prosent töweregi ýok, ýetmiş prosent. Şolar topy urup bilenoklar. Ýöne million dollar gazanýarlar. Hä, hawa. Eger sen şony sallamasaň, Hawa. urjak bolup. Hawa. Onda hiç şa, şansyň ýok, bilýäň, Hawa. topa degmäge. Dogry. Şo-da, eger özüňi synap görmeseň, Hawa. onda sen öz potensialyňy bileňok, bilýäňmi? Hawa. Synap gör. Birinji gezek üstünlik gazanman bilersiň. Ikinji gezekde bolar. Size şon ýaly bolar. Üçünji gezekde bolar.
Hawa, bu öz ynamyňy neme edýär, özüňe bolan konfidensiňi azajyk sarsýar, ýöne neme etmeliler la, türkçesi wazgeçmek diýilýär, wazgeçmemek lazym. Yza gaýtmak. Dönmeliler la şol öz hawa özüň ynamdar özüňe ynamyňy ýitirmeliler. Buram persistent bolmaly you shouldn't give up. Size meselem
menden şul häsiýetim ba şoň bilenem alyp çykdym diýýän zadyňyz barmy? Eý
men özüňizde görýän zadyňyz meselem. Men nimedekam mekdepdekam köp okaýadym. Eý men işeňňir. wagtynda barýan işe we eýleklere öz internlere kömek edýän özünden kiçilere bilýärmiň?
Geleňsizlik edemok diýýäňizmi? Geleňsizlik, geleňsizlik ýok. Özüň hemme kişi Gospitly meni ynamdar biri bolup görýär. Işeňňir, ynamdar, öz işiňi hakyny berýän adam bol. Görme walla. In English.

Belki kame zadyň üstüne ýazaryn. Şu wagtlyga zadymyz soraglaryň gutardy. Genial sorag aslynda gaty kän ýöne biziň wagtymyzam çäkli şu wagt. Sizem wagtyňyz çäkli.
Buly neme edip bilerler hany aşakda comment sectioninde soraglary bolsa. Hawa soraglar. Hawa şu taýda sorag berip bilerler biz hemme zady cover etmän bileris. Bilendiris. Eger hany aklyna bir sorag bolan ildeşlerimiz bolsa comment sectionda ýazyp bilerler ondan ikimiz habarlaşyp jogap ýazyp bileris sag boluň. Dogry
köp sag boluň wagtyňyz üçin. Sagja bol Döwran. Nesip bolsa ýene belki şo soraglara jogap dat ederis bolmasa-da has açyk başga soraglaryň Üstünde işlär sebäbi medisina giň iş we meňem tanaýanlarym bar ýöne bir hili zat ýok halypalary ýok ýol görkezýän ýol görkezýän ýok soň bir ýerde durýarlarda şo yza galýarlar sizem özüňizi täzeläp ýören birine meňzetdim soň nesip bolsa ýene habarlaşalyň. Inşallah belki anesteziolog bolamyzsoň sen täzeden bar.